vachipfekedzwa pachena vanhu vese vachiona kuti zuva ranhasi rinodoka vave mambo vagadzwa zviri pamutemo nehurumende yezimbabwe so pane zvishongedzo zviripo zvatichaona mukokwa wedu mukuru vachishongedza mambo iko zvino tiri kukumbira mambo tiri kukumbira mambo kuti vasimuke vasimuke mambo mwenga wedu tamushonongora tamushonongora vakupfekedzwa pari zvino honorable minister tiri kuinvitai President of the National Council of Chiefs tiri kuinvitai chairperson of the Provi Provincial Assembly eh, Council of Chiefs members eh, honorable MPs huyai muflenge honorable minister vachichongedza mambo

Techipfekedza mambo wedu gaoni.
Eh, gaoni iri ramuri kuona rine ruvara ruviri, rine ruvara ruviri, ruvara rwepurple runoreva utongi royal royal royal power ruvara rutsvuku runoreva judicial judicial ndoutongi hwema wematare edzimhosva majudges saka taakuona mambo ari jaji zvakare vaakupfekedzwa zvino vaakupfekedzwa zvino vave mambo ari jaji vachange vachizotonga pamatare edzimhosva vese vane mhosva bvuma yekutongwa anditika ee eh, kana manzi moripa moripa kuti chivanhu chigare zvakanaka nhasi ndatumwa navagarwe honorable garwe
iye zvino takuona mambo achipfekedzwa atinoti half moon
right half moon half moon ndo iya inonzi huze pachishona ine inonzi court of arms kana kuti chimufananidzo wesimba rehurumende yezimbabwe unoreva kuti mambo ndevehurumende yezimbabwe vanenge vachishandira hurumende simba ravainaro nderehurumende yezimbabwe inotungamirirwa nadr ed munangagwa the president of the republic of zimbabwe ndo zvinoreva half moon huze takuona vachipfekedzwa ndiyo yatinoti wachi
iye zvinoona mambo achipfekedzwa helmet
heti yavaa kupfekedzwa iyo ine ruvara ruchena uyezve uyezve ichireva runyararo kugara zvakanaka nyika yedu ichiratidzazve simba kana kuti ubaba traditional authority kureva kuti ndibaba vemhuri yehurungwe ndibaba vemhuri vevanhu vese vavanotungamirira havachabvumirwi kuona nhongonya yavo kana vangopfeka heti pese pavanofamba hapana achabvumirwa kuona nhongonya yavo
name badge ya
name chikwangwani chavari kuisirwa chinoratidza zita chinoreva kuti ndimambo ani pese pavanenge vachifamba vanenge vachionekwa kuti ndimambo nematombo ndosaka ichinzi name badge kureva kuti iidentification chiratidzo chekuti ndimambo ani chinenge chine zita reumambo pese pamavaona vachifamba kana pai kana pai munoziva kuti ndimambo havafaniri kufamba vasina ichocho nekuti vanozodhererwa nevana vachifunga kuti munhuwo asiri mambo anongogunzva mambo vakapfeka ichi apara mhosva
Ndakuona vachitambo vakutambidzwa tsvimbo.
Tsvimbo yavari kutambidzwa inoreva kuti traditional authority pachivanhu mambo vanoonekwa netsvimbo inoratidza simba ravo baba rehumambo munharaunda mavagere inoratidza ruremekedzo apa taakuona vachitambidzwa bumbiro remutemo yatinoti constitution pakutonga kwavo madzimambo vane magwaro emitemo anovatungamirira pakutonga kwavo vanofanira kupota vachinzvera magwaro iwayo kuti vashandise zvinodiwa nemutemo vasashandise zvavanofunga vega ivo asi kuti zvakatarwa nehurumende zvinowanikwa muconstitution yezimbabwe
mubumbiro remutemo irori ravapiwa vane traditional leaders act sekutaurwa kwavaita inotungamira iyo vanozoverenga kuti vanotonga sei dzimhosva nebasa revanofanira kunge vachibata
tinotenda zvikuru tinotenda zvikuru iko zvino taona mambo vapfekedzwa taona mambo vapfekedzwa mambo varemekedzwa vave munhu agadzwa zviri pamutemo tinotenda honorable minister mazvita zvikuru chimwe chikamu chave kutevera honorable minister vasati vagara pasi chikamu chave kutevera honorable minister vasati vagara pasi mambo vasati vagara pasi ndechekuti hurumende ine zvainopa hurumende ine zvainopa kukorokotedza mambo kana vagadzwa ah, tinat tauya nemari inoita 200 us dollars iyo yatakaisa muakaundi menyu
Saka mambo pavachanotarisa kubhengi vanoona mune mari iyoyo, ndicho chipo chehurumende chinoratidza kuti vaita makorokoto kwamuri, vanofarira kuganzwa kwenyu zvakanaka zvakadaro.
Uye tinoziva kuti nzvimbo yemunenge muchitonga mambo nematombo inzvimbo yakakura. hatisi kutarisira kuti munge meifamba netsoka hatisi kutarisira kuti munge meifamba nebhasikoro nechiremerera chemunopiwa nemutungamiri wenyika vaona zvakakodzera kuti vakupei ngoro yemoto iyo motokari yatauya nayo iyi pamusoro soro pazvo munonzwa kuti hanzi vari kuti havasi kuda kuti musarire kumashure vari kuti aiwa batanai nemhuri yenyu pari zvino zvino yatinoti mhowa munharizvo nhare mhozha nhare mhozha ndoyatauya nayo nhasi gari mota nefoni tauya nazvo nhasi kukutambidzai saka taakuona honorable minister vachienda pamotokari kuti vavhure motokari zviri pamutemo va vachiitambidza kuna mambo munoona kugona kwehurumende kuda hurumende kwainoita madzimambo kuti madzimambo vaite basa ravo zvakanaka zvakasununguka

Mambo vari kuratidza kuti motikari vaifarira zvikuru, vari kusekerera. Tarirai uone kusekerera kuri kuita mambo. Mambo vari kutenda honorable minister kuti magona maita basa zvikuru vari kufara. Tswanda inoda kuti izare pano nezvipo. Headman vachipe pamashoko avo ekuti vachashanda namambo zvakanaka vanobva vakanda chipo chavo vachibva vagara pasi Masabhuku vapedza kuombera vachakanda zvipo zvavo vachidzokera kunogara pasi.